Fir-rokna li jmiss, se nlaqqgħukom mal-Professur Bernard Micallef sabiex insiru nafu aktar dwar dan il-poeta.
Wieħed mill-aspetti l-iktar interessanti ta' Marja Novella huwa l-mod kif jiddubita mill-espressjoni tiegħu stess. Fil-poeżiji tiegħu, ġabriet sħaħ, ħafna kotba, jgħid illi mhuwiex Jistqarr dak illi huwa imblukkat ġo fih. Għandna ħafna espressjonijiet tiegħu illi jesprimu din il-frustrazzjoni bil-kelma. Taħwid jgħidu x-xuftejn, jgħid darba minnhom. Darba oħra fomm jmut qabel il-issen damma kliem. F'poeżiji oħra jgħid ġenna ta' kliem ġo sidri li jasal sa xoftejja. Tbatija biex inlisslu u dema fuq għajnejja.
Bħalissa għaddejja ħemda sfiqa qed tiksi l-wiċċ tal-art u kollox tgeddes ġewwa bħal donnu ħass il-bard. Ngħidlek kollox qabel jisbaħ, issa m'hawnx il-ħoss tar-riħ. Ngħidlek kollox kelma kelma u nistrieħ. Ngħidlek kollox qabel jisbaħ, issa sew għax waqa' skiet. Leħni jidwi waħdu, waħdu, 'l hinn mill-wied.
Huwa sorprendenti għaliex il-poeta l-għodda tiegħu hija l-kelma. Dan huwa poeta li qed juża l-elokwenza poetika biex jgħid illi ħafna mill-kliem li kellu jgħid ma xirifx jgħid pereżempju, ma ħariġx minnu f'pożiji oħra kelma kelma l-indirizz Lill-qarrej jistqarr kontinwament li ma jistax ikellmu dak il-ħin. Jiġifieri, ejja nimmaġinaw poeżija li l-ħin kollu qed tgħidlek ma nistax inkellmek, erġegħha darb'oħra. Imma hemm raġuni għaliex Marjanu Vella jgħid illi l-kelma ma qditux. Ir-raġuni hija r-rivelazzjoni spiritwali. Ħafna mill-poeżija tiegħu hija fil-fatt mumenti apokalittiċi, mumenti li fihom hu ħass li qed jara viżjoni. Ejja nieħdu eżempju poeżija partikulari, Sitta Sitta, li fiha jiddeskrivi din is-sħaba gawwi, ma jgħidx qata' gawi jgħid sħaba gawi, li sitta sitta qiegħda riesqa lejn l-art u mbagħad ikompli jgħid u tħalli ġmiel ta' dellijiet fuq dilja niexfa. Jistqarr ukoll f'dil-poeżija li iktar ma jogħla dal-gawi iktar jibki. Mbagħad jagħti raġuni, kemm xi assurda, jgħid, Għax m'għandux saqaj, huwa gawwi mweġġa'. Aħna nafu li l-għasfur itella' saqajh waqt it-titjira. Imma dal-għasfur qatt ma jasal l-art. Dan huwa għasfur li fl-istess poeżija huwa deskritt bħala dik il-ħlejqa li f'għajnejha għandha biża' li elm tagħha m'hawn imkien, sinjal tagħha m'hawn imkien. X'inhu dal-gawwi? U x'għandu x'jaqsam mal-kelma li l-poeta ħass illi ma jistax jgħid? Huwa gawwi allegoriku. Huwa gawwi li daqskemm huwa affaxxinanti fit-titjira tiegħu, huwa wkoll sħaba u jħalli d-dell. Imma d-dell għal Mario Novella huwa ġmiel. Għaliex? Għaliex dal-gawwi jirrappreżenta r-ruħ li fil-ġmiel tat-titjira tagħha hija wkoll dejjem itturmentata. Dejjem trid tgħaddi mid-dell. Mario Novella għalih l-. L-ispirazzjoni spiritwali kienet toħroġ biss mit-turment, mit-tbatija. Allura għalhekk il-Gawwi iktar ma jogħla aktar jibki. It-trijonf tiegħu huwa t-telfa tiegħu, bħal bniedem spiritwali li jħossu limitat ma jistax jesprimi l-viżjoni reliġjuża tiegħu. Imma f'dit-telfa, f'dil-frustrazzjoni, għall-inqas qed iġarrab l-ispirtu tiegħu.
Nibża' li jaqa' skiet. u d-dawl tat-tama għinin sa ma jintemm, u tkun għalija lejla ta' dlam mistur, meta bħal għama r-ruħ itteftef f'siegħa ta' tbatija. Nibża' li ma jidwix ġewwa widnejja l-leħen tal-maħbub, u taqa' resħa li taqsam għadmi tnejn. Sa fuq ħaddejja tinfirex kisja ta' dmugħ kbir. u kesħa. Alla maħbub, jekk tiskot int ġo fija isseħħ taqliba ta' waħx sfiq u dmugħ. Dalma mill-qliel bħal dawk tal-jil xitwija tkeffen, b'tkaż kbir, il-ġmiel leqqien tar-ruħ. Xufftejk li ma jidhrux, mimlija kliem, għidhom, Mulej. Ħa nġarrab ħajr is-sliem.
Bħala patri Franġiskan, eh, Mario Novella bilfors kellu jkun spiritwali u fil-fatt l-aħħar ġabra tiegħu li saret mod postumu jiġifieri wara il-mewt tiegħu eh, minn sħabu eh, hija ddedikata lil dan il-motiv Franġiskan id-dem fuq il-verna. Però kien ukoll bniedem umli immens li kellu difett fil meta kien jiġi biex jitħaddet, però dad-difett biddlu f'espressjoni poetika, għamel għamel minnu trijonf elokwenti, poetiku, liriku. Inqisuh ukoll bħala wieħed mill-poeti moderni. Għaliex? Il-għaliex ma ssimplifikax il-pajsaġġ. Dak l-elementi naturali kollha li jsemmi fil-poeżija tiegħu fihom jaqbdu tensjoni, kumpless ta' emozzjonijiet spiritwali li lill-bniedem jagħmluh iktar spiritwalment ħaj. Jiġifieri jekk hemm xi ħaġa li Marian Rovella kienet tkiddu imma fl-istess ħin taffaxxinah u tiġbdu kienet it-turment spiritwali. li li hu sarfu fl-oġġetti madwaru. U allura iktar milli romantiku nqisuh modern minħabba daw da, dal-avvanz fuq natura sempliċiment deskritta bħala tmiem fiha nnifisha.